Ye nɔvinyewo, e, megblɔ be galemo la, eya be míawɔ sɔdza. Elabe Mawu dɔ ŋutɔ hã, ele si gbe sɔdza dɔ ene. Eye ne woyɔ ɖe dɔa alo eprete serma na edɔ ɖe la, ɖewo wɔnɛ le enyateƒe me eh, mawu dɔ woyɔna woyɔ mi na vɔ ɖe mía míabia se be ɖe egbe ɖe eh, mawu dɔ aɖe mi le wɔm ɖe leke dze ɖoa elabe enuwo va le yi kaka wòva dzedze kɔte bena Ɛɛ, ame siwo nye bokɔnɔwo hã wova le feŋ ɖum le Kristotɔwo ŋuti egbe. Enumae le fu ɖe na mía ame ɖewo siwo ɛɛ, do dzesi nu siawo la. Enu ya le fu ɖe na mí ŋutɔ. Ɛɛ, ame ɖe agblɔ be, nuka- Pastor, nu ka ŋuti wòɖe fu na wò ɖo? Ɛɛ, nu ke tae ɖe fu nam ɖoa enye be ɛɛ, amewo kpɔtɔ le amewo flum ta. Leke Mawu ƒe ŋusẽ le awɔ dɔ le amewo ƒe agbe me la, womele kpɔm nene o. Ta eh, ame geɖewo wotsɔ Yesu ƒe ŋkɔ gbea tsɔ le kɔnsɛti wɔ. Wotsɔ Yesu ƒe ŋkɔ tsɔ le eh, ŋkɔ game alo míagblɔ be wotsɔ le ehadze. Mawu lo Mawu Ŋusẽkatãtɔ. Megblɔna be Moslemtɔwoa, wometsɔ woƒe Mohammed ke nye profeta tsɔ wɔ kɔnsɛti kpɔ o. Wometsɔ woƒe profet Mohammed ɖe tsɔ wɔ enuka filme alo Mawu ye nye Yesu Kristo. Vɔa Kristotɔwo gbe la, Mikpɔ be Kristotɔwo boŋ ke Mawue nye Kristoa, miawo boŋue tsɔ Kristoa ƒe ŋkɔ tsɔ le kɔnsɛti wɔm. Ɖoɖoɖo la nɔnɔme aɖewo la nɔ te. Menye kɔnsɛti miawɔ kple Kristo Yesu ƒe ŋkɔ alo aɖe foto ɖewo afia be Yesu la, gbeɖe. Menye nenemae míawɔ kaƒe ya mo la xɔ Mawu dzi sem o. Ta medi be mana to kaklã nɔvinye ɖewo, vevietɔ pastor ɖekpekpe, be míɖo la kpɔ nya sia gbɔ kaba. Elabe ne menye nene o la, Yesu Kristo mee vava la, míame siwo yɔ mía ɖokui be mínye pastorwo alo mígblɔ Mawu ƒe nya na amewo be wona ne trɔ le dzime la, ava bena Aƒetɔ Yesu agblɔ be yemedze si mí o. Elabe míze eƒe ŋkɔ yakayakayakayaka, menye ɖe ɖoɖo nu o. Ça ne peut pas aller de la sorte. Ça doit cesser. Mi ɖo la nɔ te. Mi ma continuer atsɔ Yesu ƒe ŋkɔ. Mawu ye wònye. Atsɔ nɔ fewu ɖum o. Mía tɔgbuiwo kple mía tɔgbui tɔgolawo subɔ Mawu. Vɔ womenya mɔ ke dzi woasubɔe to. Eya ta ye wowɔ nuwo ɖe wo da ɖi be a ne wòto nu ya dzi koa, wòatɔ yɔ Mawu yewoake ɖe eŋuti. Eye mígblɔ be ɖewohĩ womenyie o ye tae. Ẽ, womenyie o, vɔ woaxɔ di Mawu. Ke egbe mía ame kewo nyie ɖe? Be Mawu la menye nu ɖe dzi wòato kaƒo akpɔe o, elabe Mawu la gbɔgbɔ ye wònye. Mawu la, ele eɖokui si eye ame ɖeke makpɔe o. Ta ne be míwɔ nu ɖe tsɔ to tsɔ tsɔ da ɖe be edzi míatɔ hafi akpɔ Mawu la, míle mí mígaƒu. Eya ta wòle vevie bena nye kple wò la míase nu yewo gɔme. Elabe menye nene o la, míle amewo tsrɔ̃m. Elabe Biblia gblɔ be Mawu ŋutɔ gblɔ be yeƒe aƒe me ya atɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ gɔme tso. Ta nɔvi lɔlɔ̃tɔwo mele kuku ɖem na mi be míaɖe susu eye ade ŋugbe tso nɔnɔme sia ŋuti kaba elabe egbe la, woflɔ ame geɖe hetɔ yi ɖe gbegblẽ me eye nyateƒe gbedodoɖa ƒe gbedoɖa ƒe gbedoɖa ƒe kɔ amewo le yiyim vɔ amewo mekpɔ ɖeɖe o. ɖe ɖekpɔkpɔ tae Yesu va ɖo, be nye kpɔ míakpɔ ɖeɖe, be nye kpɔ míakpɔ xɔxɔ, be míakpɔ míakpɔ míakpɔ agbe, míakpɔ dɔyɔyɔ. Alo menye nene ya. Ye ta gblɔ be yeƒe ʋu kabiwo me le ye míekpɔ míekpɔ ye míaƒe dɔlélewo wonu tsi le. Yeƒe ʋu ke kɔ ɖi ɖe yena be etutu míaƒe nuvɔwo la. Ke nu ka míagblɔ na amewo? Nyateƒe Kristotɔ ɖo le aƒonuƒo, egɔme be ele ado gbe ɖa na eƒe Mawu, eye wòaɖe eƒe aɖe wò dzimedzidzo na Mawu, be Mawu nate ŋu xɔ na ye. Nyateƒe vɔ kafi nate ŋu ayɔ Mawu ma ne naxɔ na wò la, edze be na ele atrɔ le wò dzi mee, ele atrɔ le dzi me le nya si ke nèse tso Mawu ƒe nyagblɔɖilawo gbɔ. eye wòanye nyateƒenya. Mawu wɔa nukunu. Mawu vea ame nu. Eve ame sia ame nu. Menyo be ame ɖewo ko nu wòve eye meva ame ɖewo nu o. Eve amegbetɔ ƒome katã ke ŋutɔ wɔ ɖe eƒe nɔnɔme ko la, eve mia katã nu. Mawu ƒe amenuve le amegbetɔ ƒomewo katã dzi. Menye ame ɖewo ko ɖeɖe o. Vɔ edze be amenuvevea naxɔe ne nàtɔ le wò dzi me na ɖeɖekpɔkpɔ kple agbekpɔkpɔ kple agbemavɔkpɔkpɔ. Nenema wòle. Elabe enuwo mele yi nyuie ɖe o. Kaka amewo hã, ame siwo nye bokɔnɔwo, ame siwo nye ame kewo menya Mawu o wova le fewu ɖum le Kristotɔwo ŋuti egbe le Togo eye wole nyamaɖinyawo gblɔm. Medo la yi nene o. Womeɖua fewu le Mawu ŋu o. Wometɛnɛ kple Mawu o. Wometsalɛndzina kple Mawu o. Mawu ya ye nye Mawu. Ye nye agbe gbɔgbɔ ke le nye kplo me. Ye wɔ nuwo katã eye eya ma nɔ mewɔ naneke si wowɔna o. Eya ta mía katã míɖo le ate va Mawu gbagbeea gbɔ. Le nyateƒe me, eya ta medo awu abe sɔdza ƒe awu ene be maɖe fia mi bena míawoe nye eh, sɔdzawo na Mawu, egbetakpɔlawo, ke wo Mawu tsɔ nyateƒea de nu na be míagblɔ eye mímagavɔ̃ o. Elabe egbe la vɔvɔ̃, wotsɔ vɔvɔ̃ ƒo ɖe ame geɖewo me eye vɔvɔ̃e nye ŋuti alo virisi kee Abosam zazãe gbe le amegbetɔwo katã ƒe agbe me, eye vɔvɔ̃ la na be amewo la, wometɔ le Mawu, wometɔ tɔ tɔtɔ le Mawu ŋuti aleke wòdze ɖo o. Eya ta ye Satan hã gba kpɔtɔ vɔvɔ̃ do na amewo. Mikpɔ gbe xexea me. Esi ke wotsɔ dɔ vɔ̃ɖia la de xexea me la, wotsɔ vɔvɔ̃ de amewo me be wonavɔ̃ Vɔ Kristo tɔe meɖo la gavɔ o, elabe Mawu gblɔ be mí megavɔ o, yele kple mí, eye yeatsɔ eƒe alɔ sesẽ axɔ na mí. Be nane wotsɔ le alɔ ne kpekpe ɖe mía ŋuti la madze dzi o. Nɔvinye ɖe le afi ɖe le gbenye se gaƒoƒo ya mea, medi be mato nua be ɖe game su be nàdze si Kristo Yesu ke nye Mawu vavã la, ke la ate ŋu ana be àkpɔ agbe eye àkpɔ xɔxɔ, àkpɔ nudzedziname. Enuwo le anyi nɔ wò elabe ye ame wɔ nuwo katã tɔ. Nɔvi game su be mègaɖe mɔ be womegaɖu fewu le Mawu ŋuti ke o. Ne wò ame ke be nye Mawu ƒe dɔwɔla le wò nuwɔnawo ta woaɖu fewu le Mawu ŋuti la, ke ɖe asi dɔa. Ele be míawoe la, míawo tsɔ abe gbetakpɔlawo, enyagblɔɖilawo, pastɔwo kple mekawo miatɔ mi yɔna ɖewo. Mele kuku. Edze be mía míanyɔ. Game su be mímagatsɔ Yesu ƒe ŋkɔa le anɔ wɔ kɔ senti o alo anɔ wɔ eɖevi ƒe nuwo o. Elabe wole Yesu ƒe ŋkɔ yɔ le nu geɖe megbe be le efilm wɔwɔ me meɖo la yi nene o efia gama ye ke nye mawu gama ŋusẽkatãtɔ ma ebe la tsɔ eƒe ŋkɔ anɔ ezie wɔm o nɔnɔme ɖo la nɔ te elabe game su be mawu le to kle na mi be nɔnɔme wɔn nenɔ te menye yesu ke mi mi le kpɔkpɔ le wɔmatata me ame ɖe tsɔ le xɔm be yesu la menye yesu ye o Yesua gbɔgbɔe mawue meke le fotoe da ɖe o. Meleke gbable me yevo leke tsã gbable mi o. Meleke mable nyo. Elabe Mawu ŋutɔ ɖea eɖokui fia eƒe dukɔ. Mawu ɖe eɖokui fia mi. Menye o make wodzi wota ye wobe wota Yesu Yesu kɔ ati tso gɔtsɔ. Menye Yesu yo. Miɖo agbe nyamɔ gbɔ na wo azɔ. ne e, ame sia ame ŋkume ne kɔ bena mawu ya la wosubɔnɛ kple woxɔ ɖe edzi se kple xɔse tso dzi me elabe míaƒe dzi me ye ye nu va dra ɖo kple enuka o vɔsamlekpui ke woya be enuka o ee kran ele sur la pointe de la de de de de quoi la ele yeremia ƒe agbalẽ me yeremia tame eta wuiadre kpukpui gbãtɔ. Wobe Yuda kple Israel ƒe enuvɔ la, woŋlɔ ɖe woƒe dziwo dzi kple kple nuka kple vɔsamlekpui ƒe aŋutsrɔa dzi le fika le vɔsa vɔsa teƒea. Yesu va ne míawo hã nenema ke elabe míaƒe nuvɔ ke mi eh, nye to maɖomaɖo la, etsɔ aɖa kple vawo me. na mí ye míehe míkpɔ gome le me. Gake Biblia gblɔ be to ame ɖeka ƒe nu vɔ̃ wɔ ta mítɔ zi nu vɔ̃ wɔla. Ke Yesu va ɖo to eye to Yesu ya ƒe toɖoɖo dzi la, wowɔ ame geɖewo tɔ zi ame dzɔdzɔewo le Kristo Yesu me. Eya ta ke Kristo wɔ dɔ wɔla yi ɖe dziƒo eye wòtsɔ ne ƒe nu vɔ̃ ke mí eye wòtutu míaƒe nu vɔ̃wo le fi ke woŋlɔe da ɖi ɖo. eye tutuwo la bena yemagaɖo ku míaƒe nuvɔwo dzi gbeɖe o ke ato le atso eƒe se ade míaƒe dziwo me bena ame ɖeke magagblɔ nɔvia bena nya mawo kaƒe yanya mawo o eya ta mi meɖewo la gagblɔ eh, nu siwo mele nyɔnyɔm o la mi mele gbalɔ gblɔ se ale be ame sia ame ɖo la nye nenye be exɔ kristo dzi se nyateƒetɔ ye ɖeɖekpɔkpɔ sɔ asi o la edze be la nya nya siawo Aleluya. Elabe eva glo. Menye nene nuwo la nɔ yiyim o. Eh, mi ɖo la nya be enuwo la nɔ, enuwo la nɔ yele ɖoɖo nu. Ne ame sia ame ne kpɔ ɖeɖeke dze be ne kpɔ, ne Kristo ƒe eh, dɔ si kɔ wɔ ɖe mi li, nenye dɔ si ke ame sia ame la nya be edɔa dodoe, mi magaɖu fɔm kple Kristo ƒe ŋkɔ ke o. Mi magatsɔ Kristo ƒe ŋkɔ anɔ wɔ kɔnsɛti o. Mi to na ame siwo tsɔ Kristo ƒe ŋkɔ le kɔnsɛti wɔ nenɔ te. Mawue matsɔ mawo etɔ ke etɔ ke dzi o gɔ hã matsɔ eƒe ŋkɔ anɔ ayɛ ŋu da o la ayɛ be papa donc ne yebe mawu gã ŋusẽ katã tɔ ko ne matsɔ eƒe ŋkɔ anɔ ayɛ ŋu da la nɔnɔme wa ne nɔ te na togoviwo na ame siwo se gbe ya ne matɔ gblɔe fase gbe ma gblɔe ma gblɔe ne gbisa ma gblɔe bena you we have to stop this uh, this game

metsi tre nɔnɔme ŋutisesẽɖetɔ eye ame ke be yemasẽ gɔme la woaku mawu la kpe akɔ elabe mawu la womesubɔna mawu nenema o eɖo la ɖoɖo ɖo la game ɖoɖo su be ŋɖeke magado vɔvɔ̃ ne kristotɔ ɖeke o migana be wonedo vɔvɔ̃ nam le xexea me o gbeɖe migbe Migbe la be Kristo Mawu ŋutɔtɔ subɔ mi le. Miɖo la ɖe fia be Mawu ŋutɔtɔ subɔ mi le. Aleluya. Ne wole agblɔ ne pastor be wova ƒle eh, gbɔgbɔ tso eh, Satan gbɔ va le mazi va le enuya wɔ ɖe enyo wa. Mawu ƒe ŋusẽ la meka meka to se ŋu o. Mawu ƒe ŋusẽ ƒo ŋusẽ wo katã ta. Ta wo migalɔ̃ na be wole ɖu fɔ le Mawu ŋuti ke o. Eye esu nenema. Esu. Gãme su loo. Mise mia nɔvi ƒe gbe. Yesu yɔ wo yra mawo lolo. Avɔa dzi ɖula le Kristo Yesu me. Tso True Forgiveness Mission, Australia ƒe anyigba dzi na togoviwo katã. Nɔvi, minɔ gbeya sem ne mianya be Mawu ɖe li. Ele eƒe ŋusẽ ɖe ge ɖe go to ame siwo xɔe dzi se vavã ƒe agbe me loo. Mawu neyra mi keŋ. Ke miagblɔ be, Egayi. Zã aɖe. enuwo lolo anɔ yi ɖe ɖoɖo nu. Ne míanɔ te nɔnɔme game mawo kple enu fe fara me alo nu ma nu siwo mele teƒe ma o elabe ena be ame geɖewo gbe wotsaka womenya gee ma woale tutu woanya woasubɔ o eye fi ke wogblɔ be nuku le kɔ woƒu du yi eye na be ele fewom be amewo tsɔ eva xɔ nukunu ne satana wɔa nukunu wɔa ewu mawua mawue wɔ nukunu ye nye nukunu wɔla. Satan meɖo ŋusẽ ɖeke o, Abosam meɖo nu ɖeke o, woxɔ ŋusẽ ɖe si wogbe, wote mi gba ta le nu, mi tsi eƒe dɔwɔnawo nu, eya ta mi ɖo la nya be Mawue nye Mawu, eyae nye ŋusẽ katã tɔ, eyae nye menye, egblɔ be menye ame si menye, Mawu ɖeke meli de, de, de nu o, ye nye gɔmedzedze kple nuwuwua, Alfa kple Omega, eye ye nɔa kerubiwo dzi zɔna, ye tagaɣi tsɔ ŋusẽ bla edzi, eye leke xexea meʋãna o. Nenema ye gblɔ be gbo vi ko la xexea me katã tsrɔ̃. Nɔvinye, miɖo la kpɔ be mile Mawu asubɔ nyateƒetɔ loo. Mawu neyra mi, ke miagblɔ be eyi zã ɖe loo. Ne miakpɔm le YouTube ey ey nuya ey fe nuya WhatsApp dzia, minya be mia mia miate mɔ aga akpɔ le WhatsApp dzi le Yesu Nyowo ƒe WhatsApp dzi. Eye miagase nya geɖewo. Eye Yuteba hã le gbe, ele, ele zɔ ɖem ɣesiaɣi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Woyra mi keŋ be nɔnɔme si ɔ la, míadze agbagba míatutu wo ɖa kabakaba, ne míasubɔ Kristo tsimatɔtɔae le yeƒe ŋusẽ kee na mí la ta, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ke magblɔ be woyra wò le o. Eyi zã ɖe. Bye bye.